William, Mustafa Basha ta' Rodi. X'inhi l-istorja tal-ktieb Minn dak li riċerkajt inti, l-ewwel nett, veru li hemm żewġ kopji tiegħu? Mela,
din hija waħda mill-istejjer interessanti ħafna, kważi kważi isa isa rumanz ġallo, insomma, kif jgħidu l-Italjani. U jiena tinteressani b'mod partikolari il għaliex jidħol l-element ta' kontroll ta' letteratura, jidħol ukoll l-element ta' patriottiżmu, jidħol l-element tar-riskju illi ċerti Maltin kienu lesti jieħdu biex jikkritikaw l-ordni jew biex javvanzaw il-kawża Maltija. Qed nitkellmu f'nofs is-seklu 18. Il-ktieb ta' Achard ġie pubblikat iġib id-data 1751 u allura kien żmien fejn it-tendenza tal-assolutiżmu fi ħdan l-ordni kienet qiegħda tikber. a skapitu tal-Maltin. L-istorja kienet, fl-1749 kellek f'Malta il-famuż attentat tal-irvell tal-iskjavi, illi kien fjask, imsejkna skjavi dawna, inqabdu, spiċċaw ħafna minnhom ittorturati, eċċetera U ħarġu ħafna rakkonti bħalma jiġri llum, bħalma jiġri dejjem meta għandek xi ħaġa spettakolari, ħarġu ħafna rakkonti dwar ehm, dak li ġara, dak li kellu jsir, eċċetera. Ehm, U wieħed minn daw ir-rakkonti, wieħed mill-itwal minn daw ir-rakkonti kien appuntu iġib it-titlu ta' Mustafa Basha ta' Rodi u l-Konġura għax dana kien il-leader tagħhom, dana kien kap Tork illi kien inqabad xi snin qabel u kien inġieb Malta, kien trattat tajjeb ħafna u allura kellu l-okkażjoni illi jorganizza dal-komplott kollu. Ħareġ dal-ktieb allura, Mustafa u l-attentat ta' Konġura, stampat Napli fl-1751, ma kellekx aqqas stamperija f'Malta għad dak iż-żmien, u l-ktieb jirrakkonta dwar dan l-attentat bid-dettalji eċċetera. Minn dak il-lat m'hemm xejn partikulari il għaliex kif għadt ħarġu ħafna minn daw it-tip f'lingwi differenti eċċetera. Li jagħmel dan il-ktieb importanti ħafna huwa wieħed mill-kapitli tal-bidu. Il għaliex f'dan il-kapitlu, l-awtur, bl-iskuża li ħa jagħti l-isfond tal-istorja, jidħol dwar il-wasla tal-Ordni f'Malta, il-ħakma tal-Ordni fuq il-gżejjer Maltin, u r-relazzjoni bejn l-Ordni u s-sudditi tiegħu Maltin. U hemm paragrafi sħaħ illi dana eh, min-naħa tal-Ordni kienu attakk fuq l-Ordni. Per eżempju, kif l-Ordni akkwista l-Malta fl-1530? L-awtur jgħidlek isma' dinha inkisret il-wegħda li kienu għamlu, eh, is-slaten ta' Aragona lill-Maltin illi Malta ma kellha tingħata qatt b'fewdu. Mela l-Ordni ma kellux dritt, ma kienx suppost inkisret wegħda meta l-Ordni ingħata Malta fl-1530. Imma iktar minn hekk, L-awtur jgħidlek pereżempju għall-bidu, il-kavallieri, il-gran mastri, l-ordni. Kien ħelu mal-Maltin, kien jittratta tajjeb mal-Maltin. Iktar m'għadda ż-żmien imma jkompli jkompli l-awtur, iktar l-affarijiet bdew jinbidlu. Pereżempju l-awtur isemmi waħda mill-punti illi l-iktar kienet qajmet dwejjaq fil-Maltin, kustjonijiet, mibegħda lejn l-ordni eċċetera, il-famuża devalwazzjoni tal-munita, meta fi żmien Laskaris, fi żmien Gran Mastru Laskaris, nħarġet kwantità kbira ta' munita tar-ram flok fidda, li ddevalwat il-valur tal-munita, Ma ninsewx Malta bil-kummerċ kollu li kellna ma' Sqallija, prattikament n-neċessitajiet kollha kienu jiġu minn Sqallija, u l-Maltin f'daqqa waħda sabu ruħhom milli dak li kienu jixtru bi skut tal-fidda issa iridu tnejn jekk mhux iktar skudi tar-ramm biex biex jixtruh.